Kiniga ma tye i cwiny dano i Uganda. Kiniga ma tye i cwiny dano i lobo Uganda pe wacce. Kiniga ma tye i kom Nyankole onyo i kom Banyarwanda onyo i kom kaka pa Museveni gi kono kaka pa Salim Saleh gi eni-ni kiniga ma tye i kom dano ma tye i cwiny dano kaka eni-ni

cwer cwiny mogo ma tye i cwiny wan macalo Acholi kacel ki anywali mukene me Uganda. Pien anywar eni ma kinywaro wan mwaka pyera angwen i te loc pa Museveni kun wan lutino mukene ma kinywalo wan kono i mwaka pyera abii gi eni en en kare pa Museveni ni dong bene watye ka tiyo atiya en kare pa Museveni ni ka onongo kong dano donyo i cwinywa, giniang cwercwinywa ka ma tye iye, giniang kinigawa ka ma tye iye onongo dano mukene onongo gitye ka deyone onyo cokboyo ginekogi. Aneno mere kit lobic mingming mogo kitye ka kelo mao gi ni kono mao ca gwok be practicing diplomacy kono diki maca bigengo mao pe obigengo wan macalo acholi me retaliating. Mao pe obigengo wan macalo Acholi me culo kwor, me neko onek, me lweny, me culo wang dyangi pa kwariwa ma yam kiyako, wagiwa, wadiwa ma kineko i kare pa NRA kono ngo? Wadiwa eni it's just a delay ya, kit mwaka miya acel wan wabiculo kwor nio ya, wabiculo kwor niko me bad news, kwor pud otuko atuka ya. koko odony onge cwer cwiny mukene angeyo acholi mogo matye MP's pien dong gunongo lim moni mere kor million pyera angwen kor million pyera abicel wigi owil ento koko gi o gang kany kong back home ka eni bot wan i village kany wek gunen cwiny wan bulu kit atye cwer kwede cwiny wa kit atye cwer kwede an gin ma obityeko cwer cwinya ene an omyero amak muduku ka acel piny acel gin munen dok bene pe amyero muduku ata ata an amyero muduku calo LMG gi eni onyo ma acwal yam lwongo ni la la kono lanyoo en eni muduku ma an aye acelu ma nongo akac ceko kwiji kwiji kwiji kwiji kwiji Daniel Soka aka bad newsystem ting cawan ka adonya adonya ya Ojonne aii lweny mukoto ocakke do i lobo Acholi ci dong wek an adony tung barara kwica do wek an aye abed komanda me komanda in cif wek an aye abed komanda in cif ka tung idonyo adonya i barara kwica i western kwica kong tung gamugi kwica-ni ka dong atiyo omera kibilwongo ni operation bad news system thing cagwan Operation Bad News System Ting Cagwan. Kono kong nino mo, nino mo obiromo dok an gin ma obicobo cwer cwiny ma mega ni an kiti ngo myero abed lamony. An kiti ngo myero abed ladit wi aduyi mo ka wek cwer cwiny ma tye i cwinya ni otum maber. Pien ka an pe abedo laudit wi adui mo onyo Commander in Chief mo onyo Commander mo ma tye bad news, Commander bad news system ting cagwan. Ka dong weko oceti, oceti ya. Ci dong wun dong kany mot kono kit nga kini wugo kijira ya. An culu kwo wang ma culu kwo ya. Culu kwo pa dano wa ki bedo i kam eni ma wan abedo ni an wang ma culu ya. An wang ma culu ya culi. Wang ma culu ya.

wek an aye ati ya, wek an aye ati. Dok gin ma cobo peko war macalo wan Acholi mapat ki lweny-nyi pe ya, dok ni bolo kwirgi eni kuru nga nga aye gityero ka cungo-ni bino miyo anongo ming me nyuto ni cwiny ocwe ada i kom Muceveni kwe cungo ya, kwe cungo woko i pocicon mo keken. kwe ibolo kwir o bene ka inino ma kitye bolo kwir in mere bed mere ka koko bed mere kenyo ka koko Museveni pe tye tala ki cing ya obito i nino mo ya gin i nino mo obidugo ya obidugo i cing wan Acholi ya won pala laleg pala obidwoko pala bot won pala ya.

Wan atye ya, acwali tung kor ya, acwali mukene pud tye i wang bam ya, an jwi awaco ya, acwali mukene tye i wang bam ya, aloko mere ya, aloko, ento ka onongo wun wungeyo cwer cwiny ki jami mogo ma tye ka timme i Uganda, gin ma tye ka timme i Uganda, gin mo ma twero cobone mapat ki lweny ki celo bom bom peke ya, gin mo peke ya, gin mo peke ya, bolo kwir eni ki nga nga gini. Wun bene ibalo cawa ya? Ngom pa ngom ma gukwanyo ki i amwora wadwoko cen ya? Ngom ma gukwanyo yako ki i lobo acwele wabidwoko cen ya? Ngom pe tinge kede ya? Kong mere wek kong gucam ya? Pud karegi ya? Karegi! Nobat ma okito obedo keyo pa joni pe obigengo wan macalo Acholi from retaliation ya? Pe obigengo wan culo kwor ya? Wan watye ka bino ya? Wan watye ka bino ya, kare watye ka bino ya, cocok-ki wan wabiculo kwor ya, cocok-ki wan wabiculo kwor-ro.